Bere aso sɛ yɛde nkurɔfo aman so nsɛm no toa so de ma wo, na hyɛ no nsow sɛ wobɔ wuram a, nsɛm no dɔɔso paa sɛnea anɔpa yi mo a moteeɛ no Crystal Palace agye agu. Ae, appeal no a wɔyɛeɛ no, yɛde mu details rebrɛ wo na woahu sɛdeɛ ɛsi teɛ. Na mpakyɛw, ansa na yɛde nkurɔfo aman so nsɛm no rebɛtoa so no, hyɛ no nsow sɛ yɛyɛ live wɔ yɛn three social media handles, ɛno yɛ Facebook, Wo wuram a yɛyɛ live ɛwɔ hɔ na afei wo wuram nso ɛwɔ telegram a. Alright, wo wuram nso ɛwɔ eh, telegram a wo sɛkye Sun City Radio 97.1 a yɛno nso yɛyɛ live ɛwɔ hɔ YouTube yɛyɛ live ɛwɔ hɔ ɛno nso yɛ Sun City Radio 97.1 saa wo wuram a Three social media handles no ne nyinaa wobɛnya Sun City program yi bi ahwɛ na awiei sports yi wadaroma na wahyɛ. Wode comment to either of the um handles no a ne nyinaa no yɛbɛkenkan de ama wo. Telegram, YouTube, Facebook, yɛyɛ live wɔ hɔnom a ɛyɛ Sun City Radio ninety seven point one. Na yɛn wuram no afei, ɛnnɛ, ɛɛm, awia yi, nkurɔfoɔ aman so nsɛm no ntɛmntɛm so. Yɛmfa ntoa so mfa mma no ahu sɛdeɛ nsɛm no si teɛ deɛ ahyɛ ne nso. Sɛ wobɔ wuram a, ɛnɛ matches ɛrekɔ so, Chan tournament no, emu ayɛ hye papapapapapa. Chan tournament no, wo wuram a matches ɛrekɔ so, na sei ɛna ho nsɛm si teɛ, mepakyɛw hyɛ ne nso. Sɛ wo wura mu a, anura Kenya, wɔn abɔ wɔn ho mmɔden ayi Morocco de wɔn afiri mu, na wo wura mu ɛnnɛ a, sei na ɛbɛsi akɔ. Mpakyɛw, matches a ɛkɔ so no, South Africa ne Guinea bɛbɔ, ɛyɛ 2 pm, ɛbɔ 5 pm ma Uganda ne Niger nso wɔ game a yɛde wɔn nsɛm no bi reto wɔn anim ama wɔahu sɛdeɛ nsɛm no si teɛ. Wei. Ɛyɛ matches a ɛne African Nations Championship no matches no ɛbɛsi akɔ a yɛde bi reto wɔn anim. Sei ɛna standings no ɛsi teɛ. Group A, Kenya, wɔn a qualify, wɔn nso abɔ wɔn mmɔden a wɔnyaa seven points. Angola ɛtɔɔ so mmienu, wɔnyaa four points. Morocco ɛnyaa three, DR Congo three, Zambia pakyɛw ɔbɔɔ three matches a kyerɛ sɛ na ɔwura mu a Zambia abɔ two matches, ɔwɔ game a ɔbɛbɔ a ɔno nso nni point biara, ɔnom hyɛ ne nso sɛ Morocco. Wuram ɔne DR Congo na Zambia nyinaa no, wɔn nyinaa nso sae na wɔn results anaasɛ wɔn points no si teɛ. Wuram wɔ Group B no a, pakyɛw nine points kura Tanzania, Mauritania wɔ four points, Burkina Faso wɔ three points, Madagascar ɔno wɔ one point, Central Africa Republic ɔnni point biara wɔnom a yɛde ho nsɛm no ebi mu a Group C pakyɛw Algeria wɔ four points, Uganda wɔ three points, Guinea wɔ three points, South Africa wɔ one point, Niger ɔno nni point, Group D no Senegal, ɔmo ɔmo wɔ game a ɔmo bɛbobɔ, ɔhu sɛ ɔmo abɔ just a game, nti Senegal wɔ three points, Congo wɔ one, Sudan wɔ one, Nigeria nni point ɛwɔ nom a ɛno ɛyɛ group D no sɛdeɛ ɛho nsɛm si teɛ, nti wo wuramu ɛwɔ chan tournament no mu a ɛno nso ho nkɔmɔ kakra a ɛfiri hɔ ba yɛde ho nsɛm no ɛbi reto wɔ anim ɛwɔ Sun City Radio ninety seven point one so ama wahu sɛdeɛ nsɛm no ɛsi teɛ afei yɛgye berɛ nsɛm no nea yɛabobɔ no tɔfa no yɛdane akyerɛ bi de ama wo na wahu sɛdeɛ ɛsi ɛrekɔ deɛ mpakyɛw Hyɛ no nso sɛ wo bɔ wuram a Crystal Palace foɔ yɛ appeal, mo bɛkae, yɛbɛdi ho nkɔmmɔ bi wɔ fie ha, ɛde mo a mo appeal a wɔn yɛeɛ nyinaa no wɔyɛ appeal de tia UEFA, sɛ UEFA foɔ se nnɛ yi ɛɛm co ownership ho nsɛnsɛm bi ama nnɛ no wɔn sister team baako nso so ɛɛbɔ wɔ UEFA Europa League no mu, nti nyɛ adeɛ wɔn Crystal Palace foɔ no bɛtumi abɔ, mo kɔyɛ appeal. ɛwɔ Court of Arbitration for Sports, Cas, ɛna ɛtwa ne tia ɛfrɛ no. Na wo appeal no a wɔn kɔyɛɛ no awia yi, mpakyɛw appeal no decision a aba ɛne sɛ, ɛnyɛ adeɛ a Crystal Palace foɔ appeal no wɔn gye tom a ɛyɛ yie. Nti me ka se Crystal Palace ɛntumi mmɔ UEFA Europa League no, na mmom no wɔn bɛkɔ akɔgyina mu ɛwɔ UEFA Conference League no mu. Ɛno ɛyɛ sɛdeɛ ɛsi teɛ, Conference League no ɛna Crystal Palace ɛbɛtumi ɛnso akɔ akɔbɔ. Ɛno akyi no Na kyerɛ sɛ wɔrebɔ no, Nottingham Forest bɛnya kwan na ɔno mmom aba abɛgyinam aba abɛbɔ Uefa Europa League no. Enti wo wuram a, Crystal Palace rebɔ Conference League na Nottingham Forest abɔ Europa League no, ɛno ayɛ deɛ bɛn? Enti Crystal Palace alose appeal a ɔyɛeɛ de kɔmaa CAS over Uefa Multi Club Ownership Violation no, ɛno ayɛ deɛ bɛn? Yɛde bi maa Jack Grealish, wo wuram wɔ n'asɛe a ɔsi akan de ma Manchester City, report a awiei reba. Ɛne sɛ Jack Grealish rekɔ loan wɔ Everton bɔ bɔ kuo no mu. Ɛno yɛ deɛ ɛba. Na yɛse agreement no aka kakra bi na ɔma rekye between Everton ne Manchester City. Na deɛ ɛteɛ ne sɛ abranteɛ no ɛyɛ loan na Man City de no rekɔ nso wɔ team a yɛfrɛ no Everton. Ɛno yɛ deɛ ɛfiri Jack Grealish asoɛeɛ ba a yɛde wo nsɛm no bi reto w'anim. Ama wɔahu sɛdeɛ nsɛm no si teɛ. Yɛnwura mu na afei yɛmfa bi. Mepakyɛw, Gianluigi Donnarumma, ɛnnɛ yi yɛse ɔyɛ very expensive goalkeeper yɛ a kyerɛ sɛ Manchester United no te sɛ ebia wɔtɔn players no bi ansa na Gianluigi Donnarumma wɔatumi atɔ ne nyinaa ne sɛ Financial fair play no ma United mpɛ sɛ ɔbɛkɔ akɔtɔ saa amaneɛ no mu, enti ɔɔbalanse ne books no yie ansa na Gianluigi Donnarumma no wɔahwɛ ho asɛm na afei wɔasi gyinaeɛ wɔ ho a ɛno yɛ deɛ ɛfiri Donnarumma asoɛeɛ reba Mario Baua Balotelli. Aberanteɛ no, wɔse ɔwɔ dream bi a ɛnnya mmaa mu ɛmfa mmaa no, na dream no, ɛwɔ sɛ ɔfɔfeele saa dream no, saa dream no, ɛne sɛ wɔbɛsi akan de ama The White Angels, mekyerɛ Real Madrid booboo kuo no. Ɛno yɛ nsɛm a Mario Baua Balotelli ɔde ato dwa, ɛde ho nsɛne bi reto w'anim. Cesc Fabregas ɛno a ɔno na ɔgyina mu as head coach, a kyerɛ sɛ ɔno na ɛyɛ wɔn coach dada, ɔde wɔn bɛ facee Barcelona wɔ One Gamper Trophy no mu. Na game no bɛwee ne ahyɛ ne num deɛ, at a point ɛduru baabi a na wapagya ne nan na wakasa kakra ne nyaa no ɛyɛ offside a na ne players no yɛ no bebree, high line no na ano ɔden nso ɔnom na ɛnom. Ɛna nsɛnkyerɛwni bi kɔbisaa no sɛ, sɛ boy yi, team yi woabɔ pɛn? Wowɔ wowɔ anisoadehunu bi sɛ daakye biara no wobɛba abɛ coach Barcelona booboo kuo no anaa? Ɛna ɔse kwan ne wa, kwan ne wa. Ɔno afei na wanya mfeɛ no aduasa nwɔtwe pɛ. Na two years ago yi ara na ɔgu so a wɔbɔ bɔɔl nti berɛ wom berɛ wom ɔnya nnuru saa level no koraa. Ɛno yɛ nsɛm a Cesc Fabregas ɔde ato dwa. Yɛde ho nsɛm no ebi reto w'anim ama wahu sɛdeɛ ɛho nsɛm no si teɛ. Na n'ano Dean Henderson wɔn game a wɔbɔ wieeɛ no na kyerɛ sɛ wowura mu a as goalkeeper no yɛse berɛ a ne bottle no ɔwieeɛ no ɔde bottle no kyɛeɛ na wohwɛ bottle no a ɔde kyɛɛ supporter bi a na kyerɛ sɛ na players ahodoɔ na wɔn din gugu ho as Crystal Palace wo wuram nso wɔ eh, Community Shoulder wɔn ne Liverpool de bɔ ani na na wohwɛ Dean Henderson wohwɛ deɛ na ɛgugu ho na mpa kyerɛw hyɛ ne nso watwerɛ Konate left eh, Robertson left Salah right Cody Gakpo left Soboslai right Mac Allister left kyerɛ sɛ obiara deɛ Penalty no, wɔatwerɛ obiara, baabi a obiara bɛbɔ afa agu ho. Wɔatram adeɛ no nso de akyɛ wɔ hɔnom a ɛno yɛ deɛ ɛbaa. Pacho Hansi Flick yɛ coach de ma Barcelona bɔbɔ koro no. Wɔse Marcus Rashford, Rooney ne Wan wɔn nyinaa no adeɛ sɛ wɔn a improve papapapapa. Wɔn ama team Barcelona quality no nso kɔ soro. Wɔse. Ɛno ara ne adeɛ a na wɔhwɛ anim de afiri wɔn nkyɛn ɛne sɛ wɔn bɛ improve na wɔn ama Barcelona team no quality no nso akɔ soro. Wei yɛ nsɛm a coach Hansi Flick ɔde ato dwa. Na ɛwɔ Barcelona no, pakyɛ wɔn president yɛ Juan Laporta. Juan Laporta se Ballon d'Or no deɛ ɛyɛ dɛn a ɛwɔ sɛ Barcelona player na wini Ballon d'Or no. Ɛno yɛ nsɛm a Juan Laporta, Barcelona president ɔde ato dwa a yɛde ho nsɛm no bi reto w'anim ama wahu sɛdeɛ ɛho nsɛm no si teɛ. Mepakyɛw yɛn wuram na afei yɛmfa bi ntoa so mfa ma wo na yɛhu sɛdeɛ nsɛm no ɛsi ɛteɛ deɛ a mepakyɛw hyɛ ne nso sɛ wo wuram nso ɛwɔ nsɛm foforɔ mu a nsɛm kakra ahyɛ ase a ɛrebobɔ ba Arsenal legend a yɛfrɛ no Alan Smith wɔ so ɔno n'adwene yɛ ne sɛ Gabriel Jesus ɛwɔ so ɔfiri Arsenal bɔɔbɔ kuo nim sama wei mu ɔhu ne sɛ obi te sɛ Gabriel Jesus ɛwɔ sɛ ɔkɔ no afei ne track record no sɛdeɛ nneɛma si kɔ no nneɛma si kɛkɔ no ebia Ebia injuries ne adeɛ ɛreha no paa. Wɔse woanhwɛ a wobɛka sɛ ebia nneɛma yɛ easy kakra but aberanteɛ no wabɔ adwuma de ama team Arsenal, wayeyɛ yɛ bi de ama team no. Ɛwɔ sɛ ɔ move on, ɛwɔ sɛ ɔkɔ n'anim na ɔkɔpɛ sika. Nso ɔnom obviously ebia sɛdeɛ players no bi bɛyɛ, sɛ wohwɛ Viktor Gyökeres n'ano berɛ a ɔgye bɔ a, Akoa no nim go hyɛ burutaa. Na ɛnnɛ yɛn na wɔkyerɛ me sɛ Victor Gokeres aba Kai Havertz mo wɔ hɔnom a ɛnte sɛ ɛno no too much opportunities nso so ɛwɔ hɔnom de ma wɔn ɛ I mean de ma saa players yi ɛbɛyɛ den de ama ɛ Gabriel Jesus sɛ ɔbɛnya akwanya no bebree season wei mu nti ɔno nko ara n'adwene nkyerɛ deɛ a ɛwɔ sɛ Gabriel Jesus pɛ baabi kɔ Na afei ɔkɔ Mekisikalis, ɔntrae New Challenge ɛwɔ baabi. Wabɔ no mmɔden, wamɛki rɛkɔd no dada, wasɛte trak no ɛwɔ Arsenal bɔ bɔkuo no mu. Ɛno ɛyɛ nsɛm a Alan Smith ɛde ato dwa. Yɛde ho nsɛm no bi ɛreto w'anim ama woahu deɛ ɛrekɔ. Nea ɛwɔ Arsenal no, wɔn player Martin Zubimendi, ɛna wɔbisa no sɛ sɛn na ɔhu Arsenal kɛseɛ ɛfa, na ɔse, Ɔno no, ohuu sɛ Arsenal so no, nyɛ nnɛ. Wɔkɔɔ Asia tɔɔ no. Wɔn wuram wɔ Asia na wɔkɔɔ tɔɔ no. Ɔno ohuu sɛ nokorɛ paa ne sɛ Arsenal no yɛ team a awerekye wiase mu a baabi biara. Ɔkɔduruu hɔnom no, two games a wɔbɔɔnyaa no yɛ incredible. Ɛwom sɛ wɔanwen no deɛ, nanso so atmosphere no yɛ incredible. Na kyerɛ sɛ obetumi aka sɛ Ɛno akyi kɔ ɛboa ɔmo ma naano yɛ a ɔmo kyɛ alɛte kla beba o etwa mu ka ne miɛnsa beba o ɛntimi antre bi nti ɔbɛtumi aka sɛ pre season ɔmo anya no ɛyɛ good pre season ɛna ɔmo nso anya yɛ a kyɛsɛ ɔmo bɛtumi aboaboa ɔmo ho awe ne trophies bi this season wei a ɛno ayɛ nsɛm a Martin Zubimendi ɔde ato dwa yɛde ho nsa no bi ɛɛto w'anim Manchester city Ɛmpɛ sɛ Savinho ɔmo bɛgyae anim no ɛneɛ report a ɛbaa anɔpa no na awia yi update a ɛfiri Savinho ho ɛreba ɛne sɛ Tottenham Hotspur ɛne Savinho no ankasa on personal terms no ɔmo anya agreement na kyerɛ sɛ nnɛ Savinho ayɛ n'adwene sɛ ɛyɛ den a ɔbɛfiri Tottenham Hotspur bɔ bɔkuo no na nea abɛtɔ mu ɛne sɛ Manchester City ama Tottenham some encouragement sɛ nnɛ yi ɔmo nso so ɛbɛtumi abɛ signe Savinho de no afiri tiri no mu sɛdeɛ anɔpa no na ɛreba no, masesa wɔn adwene wɔ nneɛma bebree ho. Ɛno yɛ deɛ ɛba. Benjamin Sesko yɛ player de ma Manchester United bobokuo no, na Sesko se ɔrenyini firi ne nkoraberɛ mu abɛsi saa bere, player baako pɛ na kyerɛ sɛ player no ɔbɛka sɛ ɔyɛ ne role model, ɛyɛ Zlatan Ibrahimovic Ibracadabra. Na nea ɔreka akɔsi ne sɛ, wohwɛ Zlatan Ibrahimovic abere a no, wɔse kyerɛ sɛ Wo ba no ɔno wanya adagye every video of Zlatan wahwɛ ɔwɔ bi ɔkɔ YouTube na ɔdownloadi bi na ɔhwɛ bi from ne nkora bere mu aa aba abɛsi deɛ owura no aba abɛsi saa bere a ɔno wɔ ɔse kyɛ sɛ ɔ n'ani gye kɛkɛ sɛ ɔbɛtena ase sɛ ɔhwɛ Zlatan Ibrahimovic ɛne nsɛm a Benjamin Sesko ɔde ato dwa yɛde ho nsɛm no bi ɛrema wo Xavi Simons wo wura aberanteɛ no asɔ yi a Manchester City foɔ nso de wɔn ho akɔ akɔgye mu bi yɛ akyerɛ sɛ nnɛ yi Chelsea Wɔn na ɛdidi nkɔmmɔ ara kɔ anim sɛ Xavi Simões, wɔn nsa bɛka no awiei. Yɛkɔtee yɛɛ se Manchester City so wɔ interest wɔ aberante no mu, yɛɛ wɔn nso rehwɛ sɛ officially wɔbɛ submit bid wɔ nom a, ɛno yɛ deɛ ɛba a yɛde wo nsa no bi reto w'anim ama wahu deɛ ɛrekɔ. Wokɔpiam wɔ chan tournament a ɛrekɔ so no a, caf ahote ticket tɔn nso wɔ matches a ɛno rekɔ so wɔ Kasarani, one of the venues, ne nyinaa no, Nso ɛne sɛ wokɔpiam a, yɛse n'ano game ɛkɔɔ so no, ɔma yɛɛ yɛn nia mɔ wo nsɛm Morocco match a ɔmo ne Kenya ɛde bɔ ani no, mepakyɛw sɛ ne nso yɛso ɛne supporters no akɔ bubu gates ahodoɔ, entry of fans without tickets, ebi mo wurawura mu wɔ bere a ɔmo antua ticket anaa ɔmo antwa ticket na nipa no aboro so, tanka stampede koraa ɛyɛ akɔ so. Media Center hɔ. Nnipa no bi bɔ wura hɔ bere a wɔnyɛ nsɛnkyerɛnne na wɔbɔ wura Media Center. Ɛno akyi, yɛɛ sɛ wɔtotoo tear gas bi wɔ hɔnom a ankɔ yie. Na caf rehwehwɛ saa nsɛm no mu. Yɛ a wɔbɛdecide wɔn next steps nkyɛ koraa a yɛdi saa nsɛm no akyi a, yɛde bi bɛbrɛ wo. Na deɛ ɛkyerɛ ne sɛ caf se ɛno nti, matches a yɛbɔ no Kasaraani nyinaa no, tickets no tɔn na wɔn holding on kakra for now. Ɛna saa tekes no bi nso so ka ho a, kyerɛ sɛ nneɛma bebree ankɔ yie anaasɛ nnɛ yi wɔkyɛ mu a wɔntwɛn, wɔyɛ nhwehwɛmu no wie a, deɛ ɛbɛfiri mu aba biara no wɔbɛma nnɛ yi supporters no nso ahu. Na The Athletic writers na apredikte twenty twenty five, twenty six Premier League table no. The Athletic writers wɔapredikte twenty twenty five, twenty six Premier League table no, na wɔkyɛ mu a, Liverpool na ɛbɛgyeɛ. Arsenal bɛtɔ so mmienu, Man City bɛtɔ so mmiɛnsa, Chelsea bɛtɔ so nnan, nnum ɛbɛyɛ Newcastle United nsia ɛyɛ Tottenham nson, Aston Villa nwɔtwe, Manchester United nkono, Brighton and Hove Albion edu, Bournemouth dubaako, Crystal Palace dummienu, Nottingham Forest dummiɛnsa, Fulham dunnan ɛyɛ Everton dunum ɛyɛ West Ham United dunsia ɛyɛ Brentford dunson ɛyɛ Leeds United a kyerɛ sɛ wɔn kyɛ dunwɔtwe yɛ Sunderland Wolves bɛtɔ so dunkron no Burnley nso so na ɛbɛtwa toɔ na kyerɛ sɛ wo wuram a last three no deɛ ɛbɛyɛ ni na yɛ sɛ wɔn a wɔbɛweɛ no Sunderland Wolves Burnley Sunderland Wolves Burnley according to the Athletic writers wɔn na ɛde saa nsɛm wɔ yi abɛdwa ɛde ho nsɛm no bi ɛreto anim ama wɔn sɛ deɛ nsɛm no ɛsi ɛteɛ na yɛsɛ Man City ɛkɔba sɛ Aberanteɛ Savinho ne Tottenham anya agreement no na Man City rehwɛ sɛ wɔbɛ replace Savinho nso ɔnom a ɛno yɛ deɛ ba na nipa baako a anidie bɛtɔ Man City foɔ apono so yɛ Real Madrid foɔ player Rodrygo ɛno yɛ deɛ yɛteɛ yɛakyɛ sɛ yɛsi nnɛ no Madrid sika ɛda aberanteɛ no tiri so no ɛnenam 100 million euros Ɛno yɛ deɛ ɛba yɛde ho nsɛm no bi ɛreto w'anim ama wahu sɛdeɛ ɛrekɔ. Mpakyɛw ma yɛnwura mu wɔ nsɛm foforɔ mu na yɛmfa bi ntoa so. Ɛmfa ma yɛgu so a yɛredidi transferi no mu nkɔmmɔ ama wahu deɛ ɛrekɔ. Freddy Valverde berɛ ano wapira yɛ a kyerɛ sɛ Nyame yɛ adom a friendly match a ɛda Real Madrid anim ɔkyena no yɛ de a Freddy Valverde ɛbɛgyinam asi akan. Wanya muscle overload saa ɛna mpaninfoɔ ɛreka no ɛwɔ hɔnom a yɛde ho nsɛm no bi ɛreto w'anim ama wahu deɛ ɛrekɔ. Na ma yɛnwura mu. na yɛmfa nkyerɛmu wei mmra Basafoɔ no a ɛnnɛ bebree adwa line de fa the fact that Inigo Martinez rekɔ on a free transfer to Al Nassr bɔbɔ kuo no. Ɛno na President de ma Barca Juan Laporta waba abɛkyerɛm na ɔkyerɛm sɛ Inigo Martinez no joinee Barcelona on a free transfer. a ɔ save ne salary a no bɛ boa ɔmo pɔpɔpɔpɔ with financial fair play rules no nti ɔno deɛ ɔrehyɛ abranteɛ no the very best of luck ɛne nsɛm a Juan Laporta president de ma Barca ɔde ato dwa sɛ Inigo signed for us on a free transfer saving his salary would help us with the financial fair play rules nti Kɔ no a wɔkɔ no, ne salary no wɔn save yɛ bɛboa Barcelona paa ama baabi a wɔpɛ sɛ wɔn duru wɔ sikasɛm ho no wɔn nso atumi aduru ho a ɛno yɛ deɛ ɛba a yɛde ho nsɛm no bi reto anim. Na Barcelona wɔn ara no nnɛ Juan Laporta se Barcelona a submit a request at La Liga sɛ wɔn bɔ akyɛ wɔn ne Villarreal bɛbɔ no wɔn srɛ sɛ nka saa game no wɔn nkɔbɔ no wɔ Miami na wɔn kyɛ mu a federation no mekyerɛ The Spanish Football Federation no ɛnɛ no nyambɔ ɔkyena ɛna ɔmo de ɔmo decision bɛba sɛ ɔmo bɛte aseɛ ama Barca ɛne Villarreal match a ɔmo bɛbɔ no wakɔbɔ no Miami ɛwɔ La Liga twenty twenty six ɛɛ twenty twenty five twenty six season nim no ɔmo akɔbɔ no Miami anaasɛ ɔmo nte ase ɔkyena ɛna saa decision no ɛno nso ɛbɛfiri federation no asoɛyɛ aba na hyɛ ne nso sɛ wo wura mu a Ɛnnɛ yi weekend na yɛrehyɛ season no ase, Premier League, La Liga, yɛbɛhyɛ aseɛ weekend wei nso hɔ nom a ɛno yɛ kakra ɛreba yɛde ho nsɛm nam Barca first game no pakyɛw ɔne Real Mallorca na ɛbɔɛ no ɛno na yɛreteɛ ɛne sɛ ɛyɛ likely sɛ sɛ biribiara ansesa ɛfiri nnɛ yi ɛkɔsi ne fiada deɛ a aberanteɛ Marcus Rashford bɛ starte game no ɛde ama Barcelona against Real Mallorca ne nyinaa ne sɛ Lewandowski ɛnyɛ available ɛwɔ hɔ nom a Ferran Torres ɛbia na ɔno so an starte game no no nti sɛ kɔba saa deɛ Marcus Rashford yɛ option de ma coach a yɛfrɛ no Hansi Flick nti kɔba saa na kyerɛ sɛ ɔno na ɔ starte no against Real Mallorca wɔ La Liga first game a Barca nso ɛbɛbɔ a yɛne wo nsɛm no ebi ɛreto w'anim ama wahu deɛ ɛrekɔ Manchester City player James McCarthy wuram wɔ n'asoɛeɛ a nea ɛba ɛne sɛ Nottingham Forest reyɛ awie anaasɛ wɔn reyɛ nso so anya agreement with Manchester City wɔ aberanteɛ no hyɛ no nso sɛ official proposal no sika ɛwɔ mu no ɛyɛ over twenty million pounds ɛno ɛyɛ deɛ wɔn de akɔto table no so yɛ sisi ɛno deɛ aka sɛ wɔn nso bɛ rekyɛ agreement na biribi a akɔ nkan aberanteɛ no ayɛ kra do sɛ ɔbɛwura mu ɛwɔ Nottingham Forest boboko no mu a ɛno ɛyɛ deɛ ɛbɛn ɛde ho nsɛm no bi ɛreto anim ama wɔn sɛ de nsɛm ɛsi ɛte yɛn wura mu ɛwɔ nsɛm foforɔ mu ne ɛfa bi ɛntoa so Mfama mpakyɛw hyɛ ne som. Wobɔ wuram wɔ nsɛm foforɔ mu deɛ a, ɛnnɛ nea ɛreba, Marcus Rashford, seesei ɔgu so a wɔrebɔ adwuma ara. Since ɔjoinee Barcelona no, ɔgu so a ɔreyɛ assist kakra kakra. Ɛnora chance bi a ɔnyaeɛ, amanfoɔ se, Ee, na anka Marcus bɛtumi ahyɛ bɔ yi de agye ne din ne adeɛ, but anhyɛ da amfa. Ɛwɔ hɔnom a ɛno yɛ deɛ ɛbɛɛ de me ma. Na yɛse coach Arne Slot na abɔ wuram wɔ n'ase sei. As a coach ɔkɔ Wembley a ɛnhyɛ da mfa. Twice ɛna wakɔbɔ trophy match anaa cup final anaasɛ final game ɛwɔ hɔnom a nneɛma anhyɛ da ankɔ yie ɛmfa ma no. Carabao Cup ɔlusuiɛ, Community Shield ɛno a ɛno nso Crystal Palace ɛhyɛɛ no ato mu sɛ coach Arne Slot ɛne Wembley wɔn nni ayɔnkofa biara nso ɛwɔ wɔn ntam a ɛno Ɛyɛ deɛ ɛbɛyɛ dɛ ho nsɛm no ebi ɛreto wɔn anim ama wɔahu deɛ ɛrekɔ. Mpakyɛw Kingsley Coman, nea ɛba ne sɛ ɔbɛtumi ajoine Al Nassr bɔ bɔ ko no, yɛ kyerɛ sɛ biribiara go through ɛne Cristiano Ronaldo asɛ bere a na ɔhyɛ dɛn mu na ɔnna ɛyɛ signings no ɛɛ ɔka na wafa phone na wafrɛ ɔka na ɔno antam phone no wafrɛ saa na wɔfrɛ pɛp so players na wɔn de anigyeɛ ɛna ɛgye so a report a yɛkyɛ ne sɛ ɛyɛ very likely sɛ Aberanteɛ no, ebia mfiri nnɛ ankɔsi ɔkyena biara deɛ, ɛɛ, sɛ biribi ɛtɔ mu a, na wa, wa joine Ana se Boboko no ɛwɔ no ma ɛno ɛyɛ deɛ ɛbɛ ɛde ho nsɛm no bi ma wo. Carlos Baleba, Brighton and Hove Albion wɔn player no no, aberanteɛ no ɛpɛ sɛ ɔ move to Manchester United, ɔne coach Ruben Amorim ɛkɔ yɛ adwuma. Na sisi a no deɛ, sɛ wɔn bɛ di nkɔmmɔ anaa nkɔmmɔ bɛkɔ so between Brighton ne Manchester United no, ɛno na aka, ayɛ a yɛ, yɛ ɛteɛ ne sɛ ɛnkyɛ Saa nkɔmɔtwetwe no bɛhyɛ ase after sɛ abranteɛ no ankasa personally wagye atom sɛ ɔbɛgyina mu asi akan de ama Manchester United. Wɔn ne Baleba agent nso adi nkɔmɔ a biribiara deda akwan mu a ɛno yɛ kakra a ɛno nso ɛreba. Yɛde ho nsɛm no ebi reto w'anim. Yɛmfa nsɛm no kakra ntoa so. Mfɔmɔden ampa kyɛ ɔhyɛ ne nso wobɔ wuram ɛnnɛ yi. Erm nkɔmɔ kakra a ahyɛ aseɛ bɔ ba ɛna ɛsɛ yɛsi Kenyan players no sika kakra bɔ wɔn ntɛm no wɔn so sɛsɛɛ paa na ɛbɛyɛ deɛ a ɛna wɔn bɛko nkodin afiri baabi a wɔn aduru no kyɛ sɛ nnɛ no wɔn bɛsa akɔlifa akɔ wɔn anim sɛsɛ obi anya nineteen thousand dollars nti sɛ kɔba sɛ wɔn bɛkɔlifa bio na sika bɛsa apiem deɛ a ɛna ɛna wɔn bɛyi wɔn ho ako nkodin nso akɔ wɔn anim not necessarily for the money na mmom for the country ɛno yɛ deɛ ɛfiri Harambee Stars wɔn asɛeɛ ɛreba yɛde ho nsɛm no ɛbi ɛreto wɔn anim ama wɔahu sɛdeɛ nsɛm no ɛrekɔ yɛn nwura mu na afei yɛmfa bi ntoa so mfama Fermin Lopez wɔse ɔreka akyerɛ obi biara sɛ ɛnyɛ adeɛ a ɔfiri Barcelona ɛnyɛ adeɛ a ɔfiri Barcelona nnɛ anaasɛ kyena ɔbɛtena Barca Barca ɛyɛ ne dream club na nti supporters no obiara relaxe biribi biara nni hɔ ɛreba Sɛ wofiri Basan na yɛse Fermin Lopez se wokɔ na Lopez bɛkɔ ɔse nyɛ adeɛ a ɔrefiri team no mu ɛnso akɔ baabi biaa ɛno ɛyɛ deɛ ɛfiri Fermin Lopez asoɛeɛ ba a yɛde ho nsɛm no bi ɛreto w'anim. Yɛnwura mu na yɛmfa nsɛm no bi ntoa so ɛmfa mu ampa Chelsea ne nso wobɔ wura mu a Tottenham Hotspur wɔn a announce sɛ ne Mickey Moore

na na wɔbɔ adwuma de ma wɔn. Bere a na abeduru UK awiei yi akyɛ sɛ Omar Adlerite, ɔno nso ba bɛbɔ adwuma de ama team Sunderland wɔ English Premier League no mu a ɛno yɛ deɛ ɛba a yɛde ho nsɛm no ebi rema ɔno ahu sɛdeɛ nsɛm no asi teɛ. Mpakyɛw ma yɛnwura mu na Crystal Palace wɔn appeal na wɔn wɔn alusu no yɛnkɔtie report on how a nneɛma si kɔɔeɛ wɔ abere a yɛretɛn ne wɔn appeal no nso so down wɔ hɔnom.

Hmm.
Nottingham Forest, they are happy. Nti Nottingham Forest na sese no ɔmo no ɔmo nkwan mu ayɛ de. Na ɔmo nkwan mu ayɛ de nyinaa no ɛne sɛ ɛɛm wobɔ wuram nso so ɛwɔ ɔmo aso yi a sese ɛkɔba sɛ Crystal Palace appeal ɔde kɔɔ Court of Arbitration for Sports sɛ ɛnɛ no ɔmo na no kɔ ɔmo ka sɛ I mean ɛɛ John Tester yɛ a ɔyɛ co-owner anaasɛ ɔyɛ co-owner wɔ Crystal Palace no taa ne shirts no koraa wɔatɔn na mmom UEFA mmara no na ɔwɔ up to first of March as at that time no na saa transfer of ownership no nkɔɔ so. Seesei a merekasa yi ɔnyɛ co-owner biom wɔ Crystal Palace but wɔn a default before a saa transfer no bɛ take on anaa ɛbɛkɔ so. Deɛ ɛsi ha no deɛ, wɔn bɛba abɛbɔ Conference League mmom na Nottingham Forest abɛbɔ Euro eh, UEFA Europa League no. Ɛ- Ɛyɛ sad ɛde ma Crystal Palace. Ɛno ɛyɛ kakra a ɛreba a yɛde ho nsɛm no bi ɛreto w'anim ama wɔn sɛdeɛ ho nsɛm no ɛsi ɛteɛ. Meɛnwura mu. na yɛmfa nsɛm no bi ntoa so mfa ma na hu sɛ deɛ nsɛm no esi teɛ dɛ sei Nottingham Forest anaa Newcastle United fans no wɔn nso kasa na one of their supporters a yɛfrɛ no Matthew Etheringham wɔgye nkɔmɔ so deɛ ɔgye deɛ sɛ Alex eh, Alexander Isak how a ɔresi yɛ nneɛma no ama wanhwɛ yɛ nneɛma bɛgye agu between ɔne Newcastle United.